Ga i felly ofyn wrth Alun Ffred Jones yr Aelod Cynulliad ddod ymlaen i ategu.
Diolch yn fawr, ac gan bod dim rhaid i mi fynd trwy'r holl restr na bobl, ond i mwys o'n i'n cyfarch i ennill traddodiadol uh, pobl Canarfon, ond gan bod na gynghorwyr sensitif yn yna, na i beidio felly, na i just, na i just gyfeirio at y maer, y feires, Um, a gwesteion oll, a diolch am y gwahoddiad i ddod ato chi heno i rannu'r achlysur hapus yma. Uh, diolch o'r tro cyntaf i fod yma, ond mae'n bleser gael dod yn ôl uh, bob tro. Uh, yn anffodus, nid Winston Roddick ydw i, ac felly dych chi ddim yn mynd i gael cyfres o jokes da uh, heno, yn anffodus i chi, ond dwi'n siŵr y byddaf i dro fo eto yn y dyfodol. Um, Gael jyst ei gair am y cyn faedd, uh, Johan Thomas, uh, na bod o, dwi wedi cydweithio fo fo ers blynyddoedd wrth gwrs, ac um, eisiau diolch i fo'n benodol am y cyngerdd elusennol gwych yeah. a drefnwyd. Cyngerdd safonol, ond cyngerdd oedd yn arddangos uh, talentau y dir i ac uh, falle bod ni wedi gweld ceipar denor y fydd yn disgleirio yn y dyfodol nos, nos Sadwn. Ond diolch yn fawr iawn, Johan, ac um, noson i'w chofio yn sicr. Ac i Tudor, y maer am y flwyddyn sydd i ddod, unwaith eto, dwi wedi cydweithio efo Tudor, wrth gwrs, yn ystod yng nghyfnod fel, fel cynghorydd ar gyngor Gwynedd, um, ond hefyd wedi hynny fel Aelod Cynulliad ac mae tiwtor yn bennaf oll, dwi'n credu, yn ddyn i bobl. Um, os ydych chi'n cerdded trwy, uh, trwy uh, y ward efo, efo tiwtor, ydych chi'n sylweddoli yn sydyn iawn iawn i fod o'n nabod pobl a bod pobl yn ei nabod o ac yn ei drystio fo. Ac fe rwy'ch chi'n prynu hynny Mae hwnna'n dod o oes o wasanaethu, ac felly ga i ddymuno dda i chdi, tiwtor, ar dy flwyddyn, ac os bydd angen rhywbeth, yna ti'n gwybod bydd yna ddrws agored uh, gen i. A hefyd, dymuno dda i'r dirprwy fai, rhoi Owen, te, i nef, yn te wedi cydweithio dros nifer o flynyddoedd Um, ac fe fyddai cyfeirio hefyd at yr ysgol. Uh, deud y gwir, mae, mae chydig sylwadau sydd gen i yn hynod o debyg yr un thema a'r un themau ac uh, oedd, um, oedd Tudor yn, yn, yn cyfeirio atyn nhw a deud y gwir. O'n i'n hedfan o Gaerdydd bore yma, uh, dod i fyny wrth gwrs ar uh, Ar yr awyrennau sy'n cael ei galw'n ieuan air, um, dydy hynna ddim yn deg a ieuan a dweud y gwir, achos um, rhywun arall uh, ddaru greu yr awyren honno. Uh, ond mae hynna'n ddi iawn iawn os da chi eisiau dod i fyny uh, yn gyflym o gair dydd. Ac yn digwydd bod, erbyn i ni gyrraedd uh, y rhan yma, mi roedd i wedi codi reit braf ac oedd uh, y tir o danodd i'w weld yn glir ac mae'n olygfa ryfeddol o'r awyr. Dych chi'n cael dimensiwn hollol wahanol o Gymru o fyny fanna. Ac mae, mae hyd yn oed uh, rhyl yn gallu edrych yn ôl iawn. Dwi'n dweud i mi, Mae'r rhyl ddim yn agdi. A mae dim beth o wahanol i. Ond uh, Nid yn rhoi dyn ni Ond wir, mae, dyn ni yn byw mewn gwlad hynod o hardd, uh, ac un y gwlad y gallwn ni ymfalchio ni. Ac yma, Cynarfon i hun, dych chi'n gweld pan bod yr Ifeiniad wedi dod i fan hyn. A lleoliad, y fennau, a, a Ynys Llanddwyn, mae'n rhyfeddol. Ac fel y tiwdor yn dweud, mae rhaid i ni barchu'r tirwedd yna a'i drysori ond, achos mae o'n drysor. um, uh, ac uh, gyda'r llwybr newydd ar hyd yr arfordir, mi fydd hi yn atynfa gwirioneddol i, uh, i uh, ymwelwyr. Ond cymaint uh, i'w fwynhau y dweud y gwir yn, yn, yn, yn y lle yma. Dwi ddim yn cyfeirio wedyn at bethau gallwn ni ymfalchio nhw, ac oedd y cyngerdd os yn y blaen yn gwirionedd yn, yn arddangos yn un doedd, o gyda chi gor plant, ardderchog yn canu, o'r côr dre, llawn o bobl ifanc, dalentog iawn iawn. Mae gwybod bod côr Eifion Canarfon, swn i'n mymeiddio peidio sôn amdanyn nhw, yn bod hyw yma. Mae Cwb Rygbi wedi cael tymor llwyddiannus a mae'r tîm fel droed, yn edrych o'r tasa fo'n gwella. a mi fydd Nantlle Fel yn ei ddilyn o gobeithio mewn deg mlynedd. Um, mae yna gymdeithasau o bob math yn dangos bod yna fywiogrwydd yn y dre yma, yn dre gallwn ni fod yn falch ohoni, um, ac wrth gwrs mae datblygiad diweddara uh, Ysgol yr Hendre, uh, fel mae nifer wedi cyfeirio ato yn barod, yn dangos cydweithio rhwng cynghorwyr lleol, y cyngor sir, y cais, a Gwthio fod Truon mewn sefyllfa anodd mewn amser byr iawn iawn ac hefyd y cysylltiadau wedyn yn y, yn y cynulliad ar i sicrhau bod y pres yn dod i fan hyn. Ac um, dwi'n gobeithio, um, mae nid i un ysgol fydd honna a dyna hi, mae angen ysgolion newydd ar hyd a llef y sir yma. Ond dyn ni'n byw mewn amser anodd iawn iawn yn ariannol ac mi fydd rhaid wneud achosion cryf o blaid yr ysgolion hynny. A dyna lle mae'r cyd-weithio rhwng cynghorwyr lleol a'r cyngor sir, a finne os mai yn Arfon mae o, yn, yn holl bwysig os da ni eisiau cael y maen i'r wal. Um, ond um, yn sicr, uh, mae Ysgol Hendre yn ysgol y gallwn ni fod yn falch ohoni, gallwch chi fod yn falch ohoni, Ac mae'n plant ni yn haeddu'r gorau. Dyna di'r gwir amdano. Mae ddrwg gyda i fe, ond dydw i ddim yn deall pobl sydd eisiau i'w plant gael ei dysgu mewn hen adeiladau lle mae'r tôn gollwng, mewn adeiladau gafodd ei codi dechrau'r ganrif ddwytha neu diwedd y ganrif gynt hyd yn oed. Um, chi mae'n plant i'n heiddi gwell Nid cyfleusterau gorau ac mae'r cyfleusterau gorau na'r Ysgol yr Hendre a staff uh, ymroddedi. Ac uh, dyna dyn ni eisiau mwyn o'r cyfle gorau i blant o bob uh, gallu ac o bob cefndir. Dyna'r unig uh, obaith sydd ganddo ni. Felly mae yna lawer iawn y gallwn ni ymfalchu yna fo, oedden ni yn y cyngerdd, nath gwrs, yn galeri. Uh, digon o bobl wedi pwpwyo galeri cyn iddo fo agor, Ac yn dweud, o, rhyw eliffant gwyn ar lan y dŵr, neu na neb eisiau mynd yno. Ond y gwir amdani, mae pobl Caernarfon a pobl yr ardal wedi cymryd at Scaleri, ac mae o'n llwyddiant. Yn wir, mae o'n cael ei weld yn llwyddiant ar draws Cymru. Mae'n cael ei gyfeirio ato fo'n aml iawn iawn fel, fel enghraifft dda o sut mae adfywio um, pentrefi a dinasoedd. Galeri yn cael ei gyfeirio ato fo fel enghraifft dda trwy Gymru gyfan. A dwi yn mawr obeithio pan fydd pontio'n agor i dryse yn Mangor, ac wrth gwrs mae pontio wedi dwyn cyfarwyddwr artistig, galeri, ond dwi yn gobeithio fydd yna gydweithio agos rhwng y ddwy ganolfan, Ac a fydd y ddwy ganolfan yn llwyddo? Ac fydd gennon ni ddwy ganolfan wedyn ar ein stepen drws ni y gallwn ni fod yn falch ohono, ohonyn nhw. Felly, mae yna bethau cadarnhaol yn digwydd wrth gwrs. Ac wrth gwrs, mi fydd Steddfod yr Urdd yma cyn bo hir, ac unwaith eto, dwi'n deall bod yna ddigwyddiadau wedi trefnu ar y Maes, unwaith eto, mi fydd llygad Cymru arno ni yn y rhan yma o'r byd, er mae yn Yn annwyl ddyffryn Nantlle fydd y Steddfod ei hun, ond uh, os fydd hi'n bwrw fanno gan ddod i Gynarfon i'r dre. Ac unwaith eto, bydd y croeso, mae'n bwysig iawn bod yn cael ei gweld, bod yn groeso cynnes yma uh, i, i Eisteddfodwyr uh, ar, ar draws ac ar hyd uh, Cymru. Ond fel oedd Tudor yn yn dweud mae hi'n amser eithriadol o anodd ac mae'r newyddion dyn ni'n clywed o ddydd i ddydd yn awgrymu y bydd hi'n ddyddiau anodd am flynyddoedd i ddod. Mae'r dyddiau pan fod yna arian hawdd i'w gael o'r coffre cyhoeddus yn dod i ben, wedi dod i ben, wedi dod i ben. Ac mae'r wasgfa yn cael ei theimlo yn y gwasanaeth iechyd ni, yn yn ysgolion ni, yn y gwasanaethau cymdeithasol, a jyst er mwyn, yn siŵr chi'n deimlo'n uffernol, ond o'n i'n siarad heddiw efo swyddog yn y gwasanaethau cymdeithasol, a jyst un ystod egin oedd hwn. Mae yna 200 o blant yng Ngwynedd yma mewn gofal. Yn ei diwedd yn cymryd oddi ar ei rhieni am bod neb wrthi rhieni wedi eu rhoi nhw. Mewn un diwrnod, mewn un, o un stad yng Ngwynedd, uh, llynedd mi ddoth am naw o blant i ofal gwasanaethau cymdeithasol. Meddylwch i'r gwaith trefnu sydd ar hynna. Ac mae yna rai o'r plant yma, oherwydd amgylchiadau, yn gorfod cael eu danfon allan o'r sir i sefydliadau allu di gostio hyd at chwarter miliwn o bunnau i gynnal plentyn felly. A mae rhaid i'r cyngor sir dan. Mae rhaid i'r cyngor sir ffidio arian i dalu amdano. A dyna y wasgfa ariannol sydd ar gynghorwyr ac ar y cyngor ei hun. Felly, chi, mae gan hawl gweiddi a beirniadu, ond rhowch eich hunan yn, yn, yn sgidiau rhai o'r swyddogion yna sydd yn wynebu'r math yma o ddewisiadau o ddydd i ddydd, a dych chi'n sylweddoli y cymhlethdod a'r anawsterau sydd, ac a fydd yn gwynebu ni am y blynyddoedd nesaf yma. Ac wrth gwrs, o ran um, uh, pobl ifanc ni, er enghraifft, mae bron i chwarter pobl ifanc Cymru rhwng 16 a 24 allan o waith. Chwarter o demos wrth ran waeth mewn rhai ardaloedd na'i gilydd, wrth gwrs. Ond chi, fydda rwy'n ddim yn licio bod yn ifanc heddiw wrth chwilio am waith. Um, uh, bron yn unrhyw fan. Uh, ac uh, mae honno'n her, uh, her arall. Her, uh, wrth edrych ar ffigurau drwy'r y blaen yn, yn y cynulliad yna, Dych chi'n gwybod bod nhw'n mesur um, llwyddiant economi yn ôl beth maen nhw'n galw'n GDP. Um, ffordd o fesur cyfoeth ydy hwnna, mae'n ymwneud â faint o bobl sy'n mewn gwaith, be di cyflogau nhw, cwmnïau ac yn y blaen. Ac na'n ffodus, er bod ni wedi cael arian o Ewrop at ei gilydd, dydy gorllewin Cymru, gorllewin a'r cyfoedd ddim wedi, um, ddim wedi gwellai berfformiad yn ystod y deg mlynedd diwetha' yma, ond ma' Gwynedd, ma' Gwynedd yn dangos y cynnydd mewn GDP yn ystod y blynyddoedd hynny. Nid bod o'n nefoedd ar y ddeiar na dim byd o'r fath, ond mae hwnna'n, dwi yn credu, yn dangos ymroddiad, nid jyst gan y cyngor sir, ond gan unigolion a chymdeithasau a, a nifer o asiantaethau, dweud y gwir, o fewn y sir yma sydd wedi cyfrannu at y llwyddiant yna. Felly dydy y sefyllfa ddim mor ddu a fysa rhai pobl yn licio i, i ffortreadu ni. Ond mi fydd y blynyddoedd nesaf yn dweud yn heriau yn her y fawr ac wrth gwrs mae canol trefi ni dan bwysau, canol tref Canarfon gymaint ag unrhyw un arall. Um, ac wrth gwrs, da ni fel arfer yn, yn rhoi'r Llawer iawn o'r bai am hynny, a'r archfarch nad oedd, wrth gwrs. Ond y gwir amdani di, yr her fwyaf bellach ydy'r we. Mae mwy o'na chi, dwi'n siŵr, yn prynu pethau ar y we. dim pob un o'n ni, dwi ddim gwneud digon clyfar fy hun i brynu ar y we. Dwi'n dal yn gwsmer ffyddlon iawn iawn yn y swydd fawr. Ond mae mwy ohono ni prynu y deunydd a'n gwasanaethau ar y we, ac mae hwnna'n cael effaith uniongyrchol wedyn a'r, a'r siopau ac yn y blaen. Dwi'n falch iawn o ddeall bod yna gynrychiolaeth gref o siop yng nghanol y dref yma heno, na nog, uh, sydd yn, uh, yn ôl pob son yn brysur iawn iawn uh, bob dydd ac uh, dwi'n uh, falch iawn o hynny. Um, ac mae, mae yna fusnesau sydd yn llwyddo yn, uh, yn, yn, yn sydd fawr yma yng Nghanarfon fel mewn llawer uh, tre arall. Mae angen cefnogaeth arnyn nhw oes, a dwi'n credu hefyd bod angen cefnogaeth gan y Llywodraeth, achos dwi'n meddwl bod trethi busnes yn un o'r problemau hynny sydd yn wynebu, un o'r costau sy'n wynebu busnesau bach yn ormodol y dyddiau yma. Ond O sôn am y siopau hynny a'r busnesau yma yng nghanol y dref, cytuno â Tudor wrth gwrs bod, bod angen cefnogaeth arnyn nhw, ond mae angen i ni feddwl hefyd yn greadigol be i wneud efo canol yn trefi fel bod ni'n gallu, bod ni pobl eisiau dod iddyn nhw. Ac mae'r math o wasanaethau sydd ar gael yn hynod o, o bwysig wrth gwrs. Ond dwi eisiau gorffen ar y nodyn yma o'n i. Uh, fel o'n i'n deud, gallwch chi siarad ych hun i mewn i'r felan yn hawdd iawn iawn, dyddiau, rhwng bob peth sydd yn digwydd o cwmpas chi. Um, ond dwi'n meddwl bod yn ddyletswydd arno ni sydd yn y bywyd gyhoeddus, a llawer iawn ohonoch chi sydd nid jyst yn, falle bod chi ddim yn gynghorwyr, ond dwi'n siŵr bod chi'n arweinwyr mewn gwahanol ffyrdd yn y cymdeithas, mae'n ddyletswydd arno ni i roi arweiniad ac i gynnig gobaith. Os ydych chi eisiau sylw yn y papur newydd, yna beirniadwch, cwynwch, mi gewch chi sylw. Dyna sut mae papurau, a dwi'm yn beirniadu i unrhyw bapur arbennig, dyna di bara menyn y papurau. Ond, yn dyletrwydd ni, fel arweinwyr, fel cynghorwyr a phobl eraill, ydy rhoi

Felly fy apêl i ydy, yn hytrach na canolbwyntio ar y negyddol, sydd yn hawdd iawn i ni gyd wneud, a da ni gyd yn ei wneud o fel gwleidyddion, chymod dwi'n rhoi'n llaw i fyny hynny, ond mae rhaid i ni hefyd feddwl am y pethau yna y gallwn ni wneud. Ac mae llysoedd yn enghraifft arall, a dweud y gwir, y llysoedd y ddoth yma, ddoth hwn ddim digwydd ar ei hwnna, unwaith eto mi oedd yna gyd-weithio, dwi'n gobeithio bod fi'n iawn wrth ddeud, rhwng cynghorwyr lleol ac aelodau amlwg o'r, o'r frawdoliaeth sy'n gweithio yn y llysoedd a phwerau eraill, ac mi gafwyd canolfan sydd yn un wirioneddol werth chweil ac yn un bwysig ac yn rhoi statws yn dydy i'r dre yma. A dyna y math o gydweithio dwi eisiau gweld yn digwydd i'r dyfodol. Um, a mewn ffordd, mae Steddfod yr Urdd yn, yn, yn, yn, yn yn symbol perffaith o hynny, Eisteddfod yr Urdd yn llawn o, o bobl ifanc dalentog yn arddangos i sgiliau yn ystod yr wythnos honno. Mi fydd yna berfformiadau yn, yn galeri yma gan bobl ifanc yr ardal yma er enghraifft, a dwi'n siŵr yn ôl popeth dwi'n glywed bod dim di fod yn ysgubol. pethau gallwn ni ymfalchïo ynnyn nhw. A dwi yn gobeithio hefyd, dwi wedi cael sgyrsiau heddiw a dweud y gwir, ynglŷn â rhai datblygiadau yn y dre yma, da ni gyd yn gwybod bod angen uh, gwaith lawr ar cei llechi, um, dyddi anodd, dim gormod o bres gyhoeddus ar gael, ond mae yna ddatblygiadau yn yr arfaeth uh, o gwmpas uh, South of France, um, a dwi'n hyderus y bydd yna bethau'n symud yn fanno yn ystod y flwyddyn nesaf yma. Mae yna gyfarfod, mae gweinidog treftadaeth newydd, sydd wedi cymryd yn hen job i'n anffodus, ond a, a, gweinidog treftadaeth yw Lewis yn dod i fyny yn ystod mis nesaf, os dwi'n gofyn iawn, ac uh, dwi'n gobeithio bydd o, uh, mae gen o ddiddordeb mawr yn y dre, yn rhannol oherwydd galeri a'i llwyddiant i, a'i llwyddiant i'n cydweithio efo gwahanol um, gwahanol gymunedau yn, yn y dre a tu allan. Um, a dwi'n credu bod o'n awyddus iawn i weld pethau yn symud yn ei blaenau. Ac uh, drwy fanteisio ar yr ewyllus da hwnnw, a gyda'ch cydweithrediad chi fel cyngor tre a cynghorwyr y sir, uh, ac a chyrff eraill y tu allan i hynny, dwi'n rhagweld y byddwn ni'n gallu dathlu llwyddiant arall uh, yn y flwyddyn yn y ddwy nesaf yma. Um, Dyw hynny ddim am ddiachub y byd, dyw hwnnw ddim yn mynd i ateb pob problem, ond trwy wneud camau adeiladol fel yna y gallwn ni weld llwyddiant yn dod, ac dwi'n siŵr y bydd y Maer uh, yn rhoi arweiniad i ni yn hynny o beth, ac fel dwi'n dweud, mi fydda i yn fwy na hapus i gefnogi'r Maer a'r Cyngor ac unrhyw un arall sydd â lles y lle yma uh,